Tigali aba abaiga b'eserikari naboigo abasigari b'ecounty bagocha komosagana na komoira mpaka egetaseni y'egetaseni gia Keumbu. Oruko Reuben Munda,
Inche igo nde immediate follower ya Deputy Governor oyio onderete ekero narenge omoke. Bono rero mambia, igo nagenda. na chikuna chi'emete ase natagete komenta eyende, ekiagera eria erabeke eshedi eria tekina buya. Emete eye neyane yonsi, noboria abana baminto bonsi pi baria baro, otore abamura ikomi, bonsi pi igo barerire ase obosio bwane, ing'a nki eke kegendererete igaa. Emete eye ninche nasimegete. Nkamoteebia ng'a eye ere gochirogora ekiagera akaremire o kare, na agosimekeire kong'a chisiringi elifu sita mia tatu. Yagoteeba buna nigo ere osimegete emete eyio, na nigo asinyetwe esababu ya momura omwabo kogenda koreta abasigari na komobwata erio komoira ase egetaseni ki'abasigari. Tanya kong'a besechi mpaka reero, lakini ngatiga onachire emete eye bw'etani kane. agotumuna eyaye. Bono ase tobakaine, abwo nao nare konacha emete, tari Eliya namosimekerete nare konacha, igo nare konacha eyere omobaka igoro ase Eliya aye, na Eliya yane nesimekerete. Omokungu oye o ronyomba otirimboka mpaka aria ase ebundi yare, omakore omotebi ng'a emete eye neyaye, otebia chibundi ng'a emete eye neyaye, ng'a abwo ase baikire batige roo. bakore gochweria emete eyio, eyio konyora baiyeirie. Ababunde rende bagenderera gochweria, bang'akera esimanta eria ng'ai igwo, buna omong'ina oria akorokwa Joyce, Joyce Mugonsare, nere ocha ase abwo, otebia chibunde igo irana. Ekero nkobaboria ng'a ng'aki acha iga, inki nkiabatebia, bakong'eresa igo, nanyora chigari chigocha chinyinge. narenge naki egari yane yarenge ebaara, nero kero kende barorire ribaga riakeire. Inkorekwerende nsukie egari eyio egere baete. Riria ngotira gochia igoro nanyora omweshimiwa mondo omonyene, my brother, ogosoka gocha. Namorora natira mpaka asare, namoboria inki abanto aba bonsi bacha gokora igaa. Namotebia ng'a inche igo nkomaete buna my brother. Abanto aba abasigari baikire iga, mpaka abasigari b'ecounty inki bacha gokora iga? Ase obweng'e korwa abwo, ekero nkomoboria iga oteba ng'a tari ekina twacha iga, ng'a bono igo twacha iga, o- okore kwerende abasigari kore egasi nabarete iga mokore. Nabo narusigwe abwo igo, naretwa Keumbu, nkagete ng'a nke- ng'a- ng'aki ere iga, nanyorire ochire ere otamire ochire Nairobi, ontigire. obekire obekire amang'ana ng'a abasigari aba kembu lasima bang'ire bosongo. Bono nabo ere engencho ere ekabira eyio igo nsangaete engeki aba. Abaraiyo abange mbesogetie ase ensemo eyio erio ikonyara kobaga bakomokonya, gose mbamorusie ase echela, konya arabekirwe ase ensemo ya keumbu korende egasinya, gotebekana ng'airwe goika ase echela ensemo ya Kisii Central. Ekerosio eria kingorokwa Amana Advocate aa bosongo, anachire iga akeumbu ase gocha gokonya oyominto oyo iga obwatwe na abasigari abange mono bamochiere baka kwaye aria kere amate sobo ase ase sobo Deputy Governor yaito Doctor Monda. Noyo akorokwa nere mondo akorokwa Reubeni mondo. Bamobwata ng'a ngotwarenge emete ekagere koba eye David gavana, lakini ere omonyene agote ng'a emete eyio agote neyaye. Egento nakumire nkeri ng'a yabeire iga ase tore ekeombe kiabeire egento ekenene, abasigari baye nabo baende abange, igaa bono oyo totakeiri korwa nonya na ebondi, bono tokomoira bosongo airwe bono ase anene ache kogambigwa ekina. Korwa ase ande negari bosongo. Abasigari bakebua ati, Aa nebo togokora kende, twachire kobaboria bamoe bondo bangire, batebire abakomoira bosongo. Intwe tobwati problem in that. Tiga agende bosongo, arore ase kogwera bono eyomba ekomoe bondo bado, bamoire maambia kotini. We are ready, I have instructions to appear for him. Eng'ana na kerosio ndie eki, nigo okong'usanana okwo naboigo okoba aroro kw'abanyanyimbo kwanyarete koba okomogosa mono igoro y'okobwata okwo endubu eyia y'omokonyi bw'omogabana. Ere nigo atebirie buna abaisraeli nigo banyare koba bagotumeka bobe ase engencho oko oyo nomobisa bw'eserekari, kanga ore gotebigwa agende aike ase egetaseni igoro y'amagoso anyare koba gagokorekana. Inki batari komoereponteti keumu, erio biokomonyene eire?